Ekmekden undan bir mätäç etmesin biziň halkymyzy biziň prezident bolmak hal hiç hili aladamyz ýok kim bolsa şo bolsun ýöne diňe dokçulyk bolsun bir bize bir nämede bolsa arka çykan gerek bir hemaýat beren gerek biz prezidentlige dalaş hem edemzok pikirimizde ýöne bize rehimdar adam gerek aglan günümizde aglasyn gülen günümizde gülen adam gerek. Dogry dogry Türkmenistanda göreç bar eýne adamlar ljuboý ýerde korrupsiýa bir ýere işe girjek bolsaň daže uborşsa bolup bir ýere işe girjek bolsaň hem 3000 dollar 2000 dollar pul bermeli hemme korrupsiýalar hemme zatlar Türkmenistanda şu zady halk biledi hemmesini hem halk özi göterilsin bizlere normalny prezident normalny başbakan gerek munaka prezident bizlere gerekmidi adamlar

Arkadaşlarymyza eýe çykan ýerlerinden ýeriberdiler. Ýagny gynanan günümizde gynandylar, aglan günümizde agladylar. Ramazan aýy Allajan döwletleri, maksatlar myrat bolsun. Ýatanlarymyzyňam jaýy jennetden bolsun. Minnetdarlygymyz soňuna kadardyr şu Stambul döwletiniň bize eýe çykanlygy. Biziň häzir Stambul döwletiniň milletiniň ýany hiç hili ýüzümiz ýok. Sebäbi bize başbakan hiç hili eýe çykmady. Bolýa, hormatlymyz, oturan ýeriňde otyrsyň, çykmadyň. Ýöne häzir Lebapda bolan waka dirilemizde bir eýe çykaýsaň bolmaýamy? Putini görüp otyrsyňyz, nirelerde nähili tebigy hadysa çykanda ol hemen uçýa-da barýa-da şo taýlar eýe çykýa. Özbegistanyňkyny görüp otyrsyňyz, ol eýe çykýa. Hany ynsaplylyk? Hany wyždanyňyz? Siziň ýüregiňiz barmy? Siz türkmen-ä? Türkmen türkmene bärde Stambula eýe çykdylar ama siz biziň öz başbakanymyz bolup ýüzümizi ýere saldyňyza biz näme etmeli? Prezident, prezidentimiz. Salam.
Men biz e, Türkmenistanyň raýatlary halkyň adyndan e, Türkmenistan konsulstwasynyň öňüne geldik haýyş bilen şu halka kömek etsin biziň baştutanymyz diýip, prezidentimiz diýip Çünki bizde bärde iş Türkiýede şuma işlap ýörüs. Türkmenistanda Lebap welaýatynda aý mart aprel aýynyň ýigrimi ýedisine sil geldi. Bir giden jaýlar ýykyldy. Giden öýler neme suw aldy. Ýöne bizi halkymyz neme halkymyza hiç hili kömek ýok biziň baş tutanymyzdan. Öňjelikle biz OONA Birleşen Milletler Guramasyna da ýüz tutýas. Biziň sesimizi duýsunlar. Biz bärik hiç hili dawa jenjel üçin gelmedik. Halka kömek etsin kömek isläp geldik bize kömek etsin halkyna eýe çyksyn prezident diýip bärde türkiýede geçen aýda altmyş sany oglan öldi ne ölülerine eýe çykdy ne dirilerine eýe çykýar şoň üçin biz şu taýda biziň hiç hili dawa jenjel netimizde ýok halkyna kömek etsin bäş welaýat bäş dogan bize biz bara halkyň adyndan şu Ýüzlenmäne geldik. Ýöne konsulstwaň öňüne bir maşyn polis arabalary bar. Bizi Prezidentiň ýegenleri gelmiş otary. Bizi golaýlatmadylaram. Şoň üçin biziň sesimizi duýsunlar diýe ştab üýşdük şu gün. Biziň sesimizi Birleşen Milletler Guramasy, başga-da dünýä jemgyýetlerine nirelerde bir şu biziň prezidentimize sözi ýöräp biljek adam bar bolsa, haýyş bizi diňläň, bize kömek ediň.